דינסטיג טז ו סיוון תשפ ח, היינט גיי איך רעדן מיט אייך אביסעלע היסטאריע, דער רוב עולם ווייסט דאס נישט, זיי גלייבן מסתמא קליינע קינדער אדער אנדערע זענען נאך אפילו נישט געבארן געווארן, ס'איז א מעשה מיט פינף און דרייסיג יאר צוריק, דאס איז איינע פון די ווי זאגט מען פון די מעשות וואס באווייזט וואס סאטמאר איז געווען וואס הייסט חיות אין יענע צייטן. א גרופע סאטמארע צדיקים, צווישן זיי די געדענקט וועבערמאן דער וואס זיצט פאר יענע יענע מעשות, געקומען וויפיל צוויי און פופציג יאר, ער איז געווען צווישן די צדיקים. זיך אריינגעכאפט אין א הויז אין וויליאמסבורג, ס'איז געווען דארט אינמיטן א שיעור פון תניא, מ'האט אנגעכאפט דעם וואס זאגט דעם שיעור, געהייסן פינעקאל פאר לובאוויטשער, מ'האט אים געבראכן די ביינער, און נישט נאר דאס, מ'האט אים אפגעשארן די בארד. וואס איז זיין עוולה? געלערנט תניא. ס'איז געווען אינסט אין וויליאמסבורג א גרופע פון סאטמארע וואס האבן געוואלט זיך מאכן עשיר אין תניא. איר ווייסט דאך אין יענע צייטן געפינען אין וויליאמסבורג איינער וואס קען געבן דעם שיעור אין תניא נישטא, נישט געווען, האבן זיי געברענגט פון קראונהייטס, איז געקומען דער פיניע קארף און געלערנט מיט זיי. סאטמאר האט זיך דערוואוסט פון דעם? וואס? א שיעור אין תניא אין וויליאמסבורג? אוי אוי לוי סיע! מ'האט אים אפגעווארט, און וואס הייסט וואס מ'האט אים געטון? השם ישמרינו והצילנו, ס'איז געווען אויף אלע צייטונגען, ס'איז געווען אין אלע בלעטער, אלטע היסטאריע, נישט נאר אים, מ'מיינט אז נאר אים. איר וויסט וואס מען האט געטון מענדל וועכטער? זאגט א איד א גוי'שער תלמיד חכם, ר' מענדל וועכטער היינט וואוינט ער אין ארץ ישראל ער האט געמוזט אנטלויפן, ער האט געלערנט תניא, איז מען געווארן ברוגז אויף אים, האט אים עכט אפגעשאקט די בארד, מען האט אים עכט אנגענומען, מען האט אים געוואלט אראפווארפן אויפן שאסיי אויף די הייוועי דארטן פון ברוקלין קווינס עקספרעסוועי, האבן זיי אים געוואלט אראפווארפן דארטן אזוי אים הרג'נען, פשוטו כמשמעו, עטס וועט דאך מאכן מזל ווען האט מער איינער אים געראטעוועט. נאך אזעלכע זאכן ווען חיות וואס אי ווי לערנט תניא איר פארשטייט טון וואס וועבערמאן טוט טוט דארטן האט אפגעטון דארט מיט מיידלעך אין די סקול אין סאטמער חלילה איז מען געלאפן צו זאגן אז א צדיק מיט אן מיט שעפען אבער לערנט תניא איז מען דער גרעסטע שגץ מען דארף דארף איר הערט? דאס דאס איז דער סאטמער, דער סאטמער געדאנק. מעשים נוראים פון מלמדים, פון די וואס ארבעטן אין די סקולס, וואס טוען אויף מיט מיידלעך און מיט קינדער, דאס איז כשר, דאס דארף מען שווייגן, דאס איז אלס בסדר. אבער לערנען תניא? פארוואס רעד איך וועגן דעם? ווייל פארגעסן טאר מען עס נישט, מען דארף געדענקען אז די אלע וואס האבן געהאט א האנט אין יענע מעשה האבן באצאלט א פרייז אויפן ערגסטן אופן, זאג איך אייך, כ'האב אייך געגעבן דאהי נאמען, ס'איז דא נאך, זיי האבן אלע באצאלט. וואס? וואס האט ער? ווילסט נישט איינער זאל זאגן ווייטער? דו ביסט עפעס א באלעבאס אויף א פריוואטע הויז? ס'איז געווען אין א פריוואטע הויז, נישט אין קיין שול פון קיינעם, נישט אין קיין מקום ציבורי, נישט ביי קיינעם, אין א פריוואטע הויז איז דאס געשען. יענער טאר נישט ביי זיך אין הויז ברענגען איינער צו זאל לערנען מיט אים תניא? צו דו ווילסט צו דו ווילסט נישט, ווער פרעגט דיר? עמיצער וועט זאגן ביי גרינויס וואס יא צו לערנען וואס נישט צו לערנען? ביי זיי איז דאס געווען סאטמאר, יענע קאפ פון סאטמאר. זיי האבן דאך געמיינט אז זיי זענען ערשן אויף דער וועלט שטענדיג און זיי זאלן זיין גיבורים און זאלן קענען אונטערברענגען. עס האט זיך געענדיגט יענע צייטן. דאס איז געווען אין צייטן וואס זיי האבן געמיינט אז זיי זענען שטארק און קענען וואס טון. ברוך השם, דאס איז געווען איינע פון די סיבות פארוואס איך האב געעפנט ווען צוויי ביינע צייטונגען. מיין צייטונג, דער אמת איז אז כ'האב אנגעהויבן אין לשון קודש, כ'וואלט נישט געגאנען אזוי גיך אויף אידיש אויב נישט די מעשה וואס כ'האב געהאט מיט סענדער דייטש. סענדער דייטש האט געמיינט אז א גיבור, און האט פרובירט האט פרובירט זיך נעמען צו מיר, האב איך זיך גענומען צו אים, האט ער געלערנט וואס דאס איז. אבער וואס איך וויל דא נאר זאגן, איך רעד יעצט וועגן דעם ענין פון. כח אין סאטמער וואס האט געברענגט פאר זיי די גרעסטע חורבן אין דער וועלט, זיי האבן מחנך געווען צו אזא וועג, גיט א קוק וואס זיי טוען היינט זייערע אייגענע רבנים, ער וויסט וואס איז געשען, ער האט אמאל געזען וואס טוט זיך צווישן ארוינים און זאלוינים, האט ער, ווייסט אויב געדענקט איר די מעשה שמיני עצרת דארטן אין שול ביין סאטמאר אין שול וואס זיי האבן זיך געהאקט און וואס פאליציי האט געדארפט טון ארויסווארפן די און די און וואו ס'איז געגאנגען, און ביז היינטיגן טאג גיט א קוק קומט אן א איד ווי הרב שטערנבוך חובד פון עיר החיות וואס טוט מען אים דאס אלץ מעשי ידי סאטמער זאלט וויסן אז זיי די אלע קנאים מיט די אלע חברה וואס שרייען און טוען זיי האבן עס אלץ געלערנט אין סאטמער אלץ געלערנט אין סאטמער סאטמער איז געווען דער רבי פון די סארט פון די סארט מעשים. און יעצט באצאלט מען דעם פרייז, פשוטו כמשמעו. ביז ענדיגן טאג. סאטמאר אלס סאטמאר האט נאכנישט געבעטן קיין מחילה אויף די מעשה. דעריבער קוקן זיי אזוי אויס און זיי וועלן ממשיך זיין צו ליידן צוליב דעם. ווייל די וועג איז אפי' וואס דארפט איר בעסער היינטיגע רעבעס זייערע ווייסן שוין אז די וועג איז כוועגנישט. געוועזן, וואס איז געווען איז געווען, היינט נישט, ס'האט זיך געענדיגט, היינט פאר אזעלכע זאכן באצאלט מען א ביטערן פרייז. די פראבלעם פון פון סאטמאר איז דאך געווען שטענדיג כח נישט מח, איר זאלט וויסן ווער ס'האט געארבעט מיט מח האט איבערגעבראכן סאטמאר ביזן סוף, כח איז מער נישט קיין וועג ביי קיינעם. נישט נאר ביי סאטמאר, ביי אנדערע אויכעט, וואס האבן געמיינט אז זיי זענען כח, זענען ארץ ישראל און אנדערע, אלע האבן מיר באוויזן אז כח ארבעט נישט, נאר מח. איך רעד וועגן א היינטיגע מעשה, ווייל די מעשה איז אריין אין די היסטאריע, ווי איינע פון די שווערסטע מעשים וואס סאטמאר האט געטון, זיי האבן עס געטון אין קלויזענבורג, וואס ווי זיי האבן גערודפ'ט דעם קלויזענבורגער און אנדערע, גערודפ'ט אזויפיל מענטשן, אזויפיל גרופן, אזויפיל קהילות, גיט א קוק היינט בעלז, גיט א קוק וואס א חתונה, גיט א קוק וואס א עולם, קוקט, גיט א קוק וואס א רביסטעווע האט זיך געבויעט, על אף די מלחמה פון סאטמאר, נו, האט עס ווער דען געהאט? ווען מען פירט נישט קיין מלחמה אין אים, קומט ער נישט צו צו א צ... צו א האלב, צו א פערטל פון וואס ער האט היינט, זאלט איר וויסן, דער אחדות פון די חסידים אין בעלז קעגן. סאטמער איז געווארן נאר צו דעם, אבער דאס איז א טעמע פאר זיך, דאס איז מיר שוין אן אנדער מאל, כ'האב געמיינט נאר די מעשה, סא מעשה איז א לעקציע צו לערנען און געדענקען פארן חסיד, א גוטן אוונט.